तऽ काल्हि हम झिमनी जी आबि रहल छी ने किया काल कथी छै कोनो पार्टी साटी छै की अरे कोनो पार्टी साटी नहीं छै काल्हि गणेश जी के विसर्जन छै से हम अपना घर पर कर रहल छी भगवानो सब पर सोचू अहाँ तऽ खाली पेटे लऽ कऽ जाइ छी जतऽ जाइ छी गणेश जी के विसर्जन आ ये जहाँ गणेश जी के स्थापित केलहुँ तहन तऽ नहि कहलहुँ और आप विसर्जन काल में अहाँ के हम याद एलहुँ हैं किया अहाँके नहि बुझल छलै जे हम गणेश जी के स्थापित केलहुँ अहीं के सामने त लऽ के आबैत रही हम त नहीं देखलहुं कखन अहाँ लऽ के एलहुं अहाँ कोना देखब अहाँ के त इम्हर उम्हर ध्यान रहैया सही जगह पर त कहियो ध्यान नहीं रहैया त अहाँ केना देखबै एखन धरि त अहाँ हमरा देखेलहुं नहीं कतऽ छथिन गणेश जी पहिले देखाउ त कतऽ छथिन गणेश जी चलू देखबै छी चप्पल उतार के आ बाहर हाँ ठीक छै ठीक छै हमरा बुझा ले एते नहीं सिखाओ हमरा ई देखू ई छठ हमर गणेश जी प्रणाम करू सर झुका का जय हो गणेश भगवान लेकिन हमरा दिखाई नहीं दे छथि कतऽ छथिन ये अहाँ के सामने छथिन से नहीं दिखाई दैया अहाँ के कतऽ अरे गौर से देखियौ गणेश भगवान के दर्शन करा रहल छी तै पर अहाँ ओते बिटंडी जका पूछ रहल छी एते टाके ओते टाके हैं कते टाके ई की भेले ये श्रद्धा हेबाक चाहिए अपने आप बड़का नजर आबे छथिन

राति भर सोच के हम अहाँ के बतबै छी अहाँ तऽ हमरा बड़का भार दऽ देलहुँ हमरा पता छला कि अहाँ से जे सलाह मांगब तऽ अहाँ इएह बाजब ताहि दुआरे हम पहिलेहे से जोगाड़ कऽ के रखने छी हम केकरो भरोसे कोनो काज नहि करै छी समझलहुँ जखन अहाँ अपने एते सोच लै छी तऽ फेर हमरा से अहाँ पूछै किया छी जे हमरा सजेशन दिअ कि केना करू की करू हम अहाँके समय समय पर जांच लै छी ना कि अहाँ कते बुधियार छी चलो ई सुनाओ कि अहाँ की सोचने छी केना विसर्जन करबै ये हम पहले से सोच कर रखने छियै या देखियो माटि के मटकूरी अनलहुं हैं अही में हम हुनकर विसर्जन करबै बढ़िया रहते कि नहीं हाँ ई त ठीके कहलिए हमरो दिमाग में इहे आयल छले लेकिन अहाँ हमरा कह से पहिले हे कहि देलिए एकटा और बात हमर गणेश जी के विशेषता जाने छिए की छै विशेषता से त कहबे नहीं केलहुँ जखन हम गणेश जी के पानि में विसर्जन करबन तखने ओ पूरा घुल जेथिन आ ओही के हम प्रसाद सब गोटा में बांट देब गणेश जी के विसर्जनो भ गेलनि आ प्रसाद के प्रसादो भ गेल ऐ ये माइट के मूर्ति से अहाँ सबके प्रसाद में पिएबै धर भर बकलोल ई न हमरा नहि बुझल अइ कि माटि के जे मूर्ति होइ छथिन ओकर प्रसाद केकरो नहि पिएबाक चाही हमर गणेश जी के मूर्ति मिश्री से बनल अइ ओहो स्पेशल मिश्री से ऐ ये ई सब कतऽ से सीखै छियै हम यूट्यूब चैनल से सीखे छी भारत कार्टून नेटवर्क से ये त कनी हमरो फोन पर भेजू कनी हमहू ज्ञान बटोर ली भेजब भेजब अहाँ सब दर्शक जे देख रहल छी अहाँ सबके गणेश चतुर्थी के बहुत बहुत बधाई अहूँ सब अपन दोस्त के संगी के सबके फोन पर ई वीडियो जरूर भेजू गणेश जी के अहाँ के कृपा बरसत पूरा कार्टून देखलिए नीक लागल अगर नीक लागल त चैनल के सब्सक्राइब क दियो आ संगे संगे एकरा लाइक क दियो आ सब मैथिली जानकार संगे शेयर क दियो प्रणाम